Ka ti ake nei, tena no ra tatu katoa. E tatu ma, e kore tatu e wareware ki o tatu whainga e hinga atu nei, e hinga mai na, e hinga mai ra, kua hoki atu. Na, ki tō te ara. Nō reira, e kore e tōroatia ēnei mihi, engari e tangi ana, ā, tahi me koutou, ā, ki ērā whanaunga, karanga maho o tātou, ā, ko ngaro i waenganui i a tātou. Nō reira, haere koutou te hunga mate, haere koutou, haere, haere, haere. Ā, kāti, kia ora anō rā e tātou māienga hoa, o nāua i teka, maha ngā hoa o nāua i teka. Engari, ētahi o ngā hoa nei, e haku utu ana i te ringa atu, ētahi o ngā hoa, i te hanga nei, kua takake ngā, ngā waea pūkoro ki roto i te moana. Ka haere ki te hika. Pai ana, ko tāku ki te iwi nei, kia ū, kia ū, kia ū, kore roa, ko Hōtoke, nā, horekau e mahi i te Hōtoke, ko reira pea, tokomaha i te hunga e wātea ana ki te Hōtoke nei, heoi. Āe, nā, tika ana. Ka pēnei rānei, ā, ka tū tētahi kaupapa tino nui i roto i te ao Māori, ā, ko ia te katoa ki te kake i te tereina. Ā, kia atu. Ā, kua horahia mai e aku hoa tētahi take rawe hei tīmatanga mō ngā kōrero, hei mātāmua mō ngā kaupapa kōrero i tēnei wā. Nā, ko taua take, ko, he aha te ingoa Pākehā e Botox? Anō, ko ngā momo haka ātaahua i te tangata. Ka nui tōku nei kūare ki ēnā mahi, nō reira, mā koutou tātou e ārahi.
Kia ora, Ranier!
Ā, ko ahau tēnā, e whiwhi ana i tēnā, tēnā wai, I suppose. wai, wai whaka ataahua, a ki taku rae. Te ataahua hoki. Tona rua, rua toru tau pea, kua whiwhi au i, i tera kaupapa. Mo te, mo te kore haka ma, ne? Ne.
Nga te take o te rae. Nga te rae. Take o te rae. Ko to roro kei reira. Ae, me te nui o ena matauranga. Kia ora. Kia tika te whaka, kia tika te whakakite atu. Āe, wēnā, wēnā mātauranga nōku. Me te pūrotu hoki e hoa, pai te hanga. Nā, i runga anō i te, te whakahīhī o, o te tangata e whakaaro ana, ā, e, you know, e tika ana taku rae, e tika ana te whakakite o taku tinana ki te. Kia ora. ki te iwi o taku āhuaranga ki ki te hunga ki te kite mai ana he he he he he he āhuaranga whakapehapeha pea ki ahau anō e pai ana ki ahau kāre e take moku ki ki ki ēnā whakaparahako aku hoa e whakaparahako tonu mai ana ko ahau hoki tērā e whakaarongia ana kia tae atu ki Turkey te whakatikatika i aku rārangi huruhuru nei ki runga i taku matenga Ā, me wētahi atu o wā mātau hoa, ā.
Ehara pea māu hei whāki, māu hei haka huahua. Nō, nō.
Hoa, nā wai teka, nō.
Ehara i tā ka peha pea, he, he tiaki kē i a koe anō? Tēnā, ia. He aha te mahi ki te rae, kia mārama i au? He aha ki te hē o tō rae i mua? Kia okaina tērā, tērā wai ki roto i tō rae kia, Momo ngira, e haere ana, e wero ana i tō kiri. Kia hari te aukati, kia ngāwari ō rārangi i runga i tō rae. He haka ngā whewhengi. Āe, ngā whewhengi. Ngā whewhengi o te rae.
Āe, āe.
Ehara tēnei te tohu o te mātauranga? Nā te mea ko kaumātua haere te tangata, kua whewhenge ngā mea katoa. Kotahi, kotahi paerua. Kua whewhenge ngā mea katoa. Kotahi paerangi, kua rua paerangi, kua toru paerangi.
Ka hiwi iti. Te arawhata.
Te arawhata.
Te arawhata. Te arawhata a Tāwhaki.
Nā, e kōrero ana koe, me ako i kōrero ai mō Turkey, kei reira te mahi nei. Ā, mō te mahi, hara tēnei te whakaparahako i waku hoa, but i roto i tēnei tau tonu, toko, Rima pea, ā, i roto i waku porowhita hoa, kua tae ki Turkey, me taku tautoko ake, ā, i wā rātou hiahia kia tae ki ērā hōhipera e whaka, ā, hea te kupu, ā, whaka, whaka. Nepinepi takataka. Nepinepi takitaki, ā, i wā rātou puku, i wā rātou, ā, tinana, ka mutu te hunga. Te hinu, ngā momo ana, ngā mea katoa. i tā rātou huruhuru, wā rātou niho nōki, e hara i te mea he mea whakapēhapēha, he mea whakahīhī i a rātou anō, he mea hei tāu, tika ana, tautoko ana, tiaki ana i wā rātou anō. Ētahi o aku hoa e whai haere ki tērā kaupapa, Ko Wareware. Poka i te puku, yeah, taua mea rā. Poka i te puku.
Mm. Uh, nā tā rātou hauora. E, e, wētai o aku hoa he, he nui. Tino nui nei. Uh, nui atu i ahau. Uh, nā reira e, e tautoko ana uh, i te... Uh, i te, te whai o te Māori I wā rātou ake hauora. Ā, i, kia tiaki pai ana, kia ora pai ana. Ā, kia, wētahi o aku hoa, ā, ki tōku anō reanga, ā, e kino te hauora, nā reira me, me, me, me whai ai i ērā huarahi. kia tika te tinana, kia, kia ora pai ana, kia noho tonu ki tēnei taha, kia noho tonu ki tēnei ao, kia toru, ā, kia rua tekau, toru tekau, whā tekau, ā, ngā tau haere mai ana. Ē. Nā te mea i mua ēnā tū pokanga mō te, ā, mō te māuiui kei te take, iāianei mō te haka ātaahua kei te take, nē. He, he, he pātai pono tēnei, He oranga pūmau kei roto i te te poka i te puku?
Kāore au e tino mārama ana. Ki, ki, hei tā te tangata, nē. Kei a te tangata pea tēnā, tēnā whakautu. Mārāma ana au ētahi e pērā ana mō tā rātou hauora. Āe. Kia, kia, kia tere ake. Ta te ki i a ratou e kai ana. Wetahi o a matou whanaunga he mate ta ratou kia kai, kai, kai, kia kai, kia apo kaha nei te ki, te rata ki nga kai. Tetahi o aku whanaunga e kaha pera ana, na reira kua tino nui tana haere i tera mate, mate apo. Ā, e aua, pēnā rānei. Te whakanōhinohi i tō puku, he whakanōhinohi tēnei i tō matekai. Āe, kia horokea atu tō rongo i te kī, te kī o tō puku. E haere nau mō ngā whanaunga kua haere ki tāwāhi, wehi, wētahi kua haere ki Mehiko, Mexico, kia pokaina, ka, e kite ana ai a rātou i. Wetai, haere i mua i te Kirīmete, ki te hau i tēnei marama tonu nei, 40 kirokramu kua hiki i a rātou. Tino ora te hanga, hari ana, wētahi kua mutu te pā o te mate pukupuku ki a rātou, ā, o te mate huka ki a rātou, nā te mea kua hiki te taimaha. Me te mate pukupuku, wētahi, tētahi o aku whanaunga, nā te, i roto i tana toto, tana whānau, e kaha mau ana ki te toto, ā, ki te mate pukupuku ā-puku nei. Nā reira, i a rātou e taitamariki ana, me pokaina te puku. Pēnei me Stan Walker. Āe, āe.
Āe, so, e whakaaro tonu ana ki wērā whanaunga. Ko Hauterā, me Pono Takakoro, ko Hauterā e whakaaro ana. Ā, whakaaro ana ki tērā kaupapa, ka mutu me haere tūrihi hoki au kia, kia Turkey, kāore anō au kua tae ki Turkey.
Tēnei ngā tāngata. Mau mai te ara ki reira, me, me koe, koe Hakarita tae haka tā mau. Ai, tika. I reira, he aha i omai ki tāua ai, he iti atu nō Tuitu. Ia. Ia.
Ia, taku, ta, i roto i waku rangahau. Nui te iti atu?
Nui te iti atu. Ki tēnei, ki a Aotearoa nei, ko te. Ba, Kaupapa Tikanga Pokainara kia 50 mano tāngata pea, ā, mano tāra pea, ā, ki Turkey, Oh, he ā, tekau mano, au, iwa mano. Me, me te whai hotēra, hei wāhi horarei. Hanga package nei. Ai. I roto i tērā tekau mano tāng, ā, tekau mano tāra. Engari ka titiro atu ki a takoha Naina. Ako whanau. Tangata tino ora. Ko Mahia te puku. Ano te ataata. Ko Mahia te tero. Na, na, na te pukumahi ke tenei, na te pukumahi ke tenei. Koe no ko te ihu a Nahe e toe nei. Koe, koe, koe. Me nga taringa. Hai tika tau. E kore taea tenei anuanu te whakatika.
He āwhina kei roto i tera mahi mo te hunga hākinakina, mahi hākinakina? Ah, kaua mo te hunga hākinakina, engari ko etahi waku hoa kua para i taua huarahi, oh, kua tino hoki ora mai. Hai. Hai, kua huri whārangi, nau, ah, tirohanga hou ki te ao, Ā, kua, āe, kua, kua tino whakatau, ā, i te noho ki tērā ao korikori, ā, ko te ngao te, te mea nui, nē, kua tino hoki, ā, nui mai te ngao, ā, ka mutu, te nuinga o te hunga kua whai tērā huarahi, he hunga piri ki ngā kaupapa maha. Ā, kīhai whai wā ki te korikori, ki te whakaheke i te werawera, nāwai nāwai o kua, kua momona te tangata. Ā, e pai taku kite, ā, kua hoki ora mai ētahi o ērā whanaunga oku. Ū.
Nā, me waiho te take nei kia wehe e rua ana mō tētahi wā. Ko tētahi taha ko te taha māuiuini, e, ko te taha, ko te taha māuiui. Nā te mea, ko koe moana, kei roto koe i tērā ao e mahi ana, tāku titiro, ētahi tangata ina kaha rawa te pāngia te mate, nā, ka tetere te tinana i ngā mate kōrero nei tātu, ka tau tētahi pouritanga ki runga i te tangata, he pouritanga tino taimaha, e tāmia ana i a ia, nē, nā, e hako pehe e kore ia e maranga mai. Kia ora. Ā, ine pea ko te hua o te aru i tēnei huarahi, he hōmai anō i te hari ki taua tangata, kātahi ka whai kaha ki te haka tika i tana noho i roto i tana ao. Nē? Ā, ko tētahi taha ko te haka ātaahua. I a koe. I au e tamaruki ana, ko te tangata aru i nga mea pera ka mea matou ka tawai matou ne oe. Te porangi. Kore matou e ki he haka hihi engari porangi. I aia nei te hanga nei e mea noa o. Ai, e pērā ana te huri o te ao, ngā tāmai o ō tātou mātua, ko te pani ngutu, ko te mascara, ko te panipani ana i te mata. Te tae mō aku karani e mahara ana i tētahi kōrero mai mō te paper, te crepe paper i ngā horo. I ngā kanikani te mea whiro, ka whakamāku, ka, ka tiki mai, ka whakamāku, tae ka panipani ki te pāpāringa, pēnei me te mea nei he, he um, blush. Nā, engari, tēnei, i tēnei tāima nei, e hurihuri ana te ao, ko ngā huru kamo, nā, ehara au ēnei ngā mea tūturu, nā te hoa rā. Nē! I, ngā huru kamo, um, e momo tāmoko ki ngā... Nau ake wena?
Pewa? Nau, no, no.
Nau ake?
No, ka hore.
Botox! Koia, tērā ko te huri o te ao i tēnei wā, nē? Hara i te aha? Te karo, te karo o au nei kanohi? Oh, pai ki a tēnei. Nau ake wena kanohi?
Pai mehemea kua whakawhiti taua homai o mea kakari.
Taku are hau ko Te Aitukouri, koina koe te aha? Tētahi mea horekau, te Botox i tīmata mai ngā hoipere me ngā rata me ngā nāhi Ā, he mea whakaheke i te kaha o ngā uaua. Nā, nā reira, i roto i wētahi o ngā māuiuitanga tikana kia pērā, kia māmā, kia kore tino mamae ngā tāngata, pēnei me wētahi o ngā māuiuitanga, ā, ka hana te contraction o ngā uaua. Nā reira, i tīmata pērā mai, nā reira, moe ana e hori kau e raru te Botox i roto i te tinana o te tangata, ā, nā, koia tērā ko te mahi, ko te whakamāmā i ngā Ā, uaua o te, o te mata. Engari te filler, horekau tino paikea hei tērā mea, ka huri te ngutu o wētahi o ngā ā, hoa hei ngutu rakiraki tūpare. Ō, kua kitea ngā ngutu pēnā tetereke ana, nē? Ā, kua kite hoki koe, kua kite koe i TikTok wētahi o ngā waini hanga pērā.
He weriweri, nē? Ngutu Raki.
E kore e koro pērā.
Kua pēhoti ki tō haka ora. Ā, te titiro a tau nei haka tupuranga ki ērā momo haka ātaahua. Um. Pai ki a koe? Ki ahau ake. Ah. Um, horekau e raruraru ki ahau, ki a rātou to rātou ake tikanga. Hariti me pato na rātou i te tai tangata. Nui kawe nui rawa nei, nā te mea ina kawea kia tino nui rawa atu te mahi pērā, ā, te mutunga mai kua kore kē he tangata, kawe, kawe pērā. Āe. Me mea ka mahi rapu koe te tai mahi pera mau a tonu ai hanga he o tau nei tinana ki to hakaro. Horekau. O kaore kore e penei o horekau aku he engari kore e huri ki te mahi era momo mahi. Ae. Ko ahau ake tera. I a koe tu wai tonu nei tena pea a tona wa nui. O ko wai mohio tena pea a tona wa ka huri au ki te botox hei taku e kore au e pera engari.
He aha oti te Botox, he aha te ahutera mai? Kohi wai ki roto i tō tinana kia pai ai te hanga, ne? Te takoto te kiri. Not Botox, e whakangāwari ngā uaua o tō tinana. Kia kore koe, kia kore koe kite ngā arawhata i tō rā. Ēngari ngā fillers he kohi atu he momo wai ki tō mata. Waimarie ana tātou te iwi Māori, he nui ngā ngutu, horekau take o te mahi pēnā. Pēwhai.
Kia mātou o Hokianga. Me whai rānei te moko kauae. Āe.
Kia ora, kia ora. A koe?
No, no, no, kua.
Ngutu pūrua. Ia te hai tēnei o te Pākehā kia tātou mai rā anō nē, ko ō tātou ngutu tūpere nei. Ka pai. Me te moko e kōrero nei koe, he tena pea ko tetahi take i tokomā ai te tangata e mokohia ana i tenei ra, he haka ātaahua. Mm, ae. Ne, e hara anake i te mea e, he haka atu i to Maoritanga, engari he haka ātaahua, na te mea kua pera ke te tirohia o tera tu taonga i tenei wa ne. Pai tera ne.
Kite ana te iwi Māori he ātaahua te moko kawe. E whakapae ana e Tini ngā oku hoa e pērā ana, pērā e hē ana nā te mea he ātaahua. He take tēnei ka hoki tonu mai ki waenga i tātou i ngā wā katoa, nā te mea titiro ki a tātou e noho nei, kāore tētahi mea kotahi o tātou e whai moko ana i runga i te kanohi. Nā, hāunga ngā waewae. Ki au nei ko te kōhanga reo Gete, na ne. O, ahau a, rima rā, rima rā tērā mahi, kotahi wiki, kotahi, uhuhuhuhuhu. Engari ka taea te huna, ina hiahia te tangata, ko te moko kano i ririki. Ka, ka, ka,
Ka moko ia? Aru moko, moko koe pea ā tōna wā. Ai, ā tōna wā. He aha ngā mea kia tutuki i te totai, he aha te. Kei ia tangata tōna anō tikanga, āna anō tikanga, engari hau, nāku tonu tēnei tikanga i whakatau, māku anō, hihina kia whānau rawa mai ngā tamariki tahi au ka pērā. Koia tera ko taku tikanga moku ano. Na, he tikanga mai ra no tena. No. No roto o to whanau, to hapu ra, na wake. Aye.
Engari tetahi mea haere kehi i roto i to matou whanau. Na te mea i tupu, katorika mai wetahi o te whanau, mama me wetahi atu. Hore kai tino tautoko ana i nga mahi ka moku. Pera i te karani o moko, moko a Tepone. Aye. Kore mai ra ia i tera atu wiki, ni? Aye. Tae tana karani mama ka hoki mai i te taone, a. Ahakoa whai huruhuru ana tukemata. Te anga nei me peita kē ni.
Na, penei ano i oku. Momo tamoko nga pewa. Mai, mai, ka tānau ka mōhio, ko ngā iwi e noho tahi mai nei ki ahau, e, ko ngā kanohi e hara kē nō rātou ake. Uh, me koe nei, kua haka aro moko rānei koe? Nā te mea he moko o tō tō whaea, i mm, mokohia tana kauae, uh, i tāmokohia ngā, uh, ngā ringa o tō tuakana, Tētahi o hoa nō te kura, kaua pea haka huatia tana ingoa, he e hia ngā tau o tō hoa ka mokuhia tana kauae? Um, tekau ma toru, tekau ma wha. Kia ora!
Ai. Haere ana ki te kura, na, mau mai ana tana moko kauae.
Nui te tautoko o tōna whānau? Ai, tino, ai. Ka pai.
Ki a koe e mea pai tera e kia mokohia te tangata pera te tamariki? Um, ae, na te mea i hihia um, ia ki tona moko kaumatai o Aroa, tana whanau hoki, tana karani mama, i whakaae kia whiwhi moko kauae ia, no reira, whakaatu tera i tana aroha ki tona ao Maori, ae. Mm. Ae.
Engari taihoa e pokaina te tinana kia kaumatua ra no pea. Wharekau o Tamoko i to tinana? Ā, he, he, he tā moko Pākehā nei, āe? Nē? Āe.
Ā, he ira kei ngā pene me tōku pāpā. He NZ.
Nōku e taitamariki ana, nā, hoi nō ko ngā hua o te haurangi, nē? Tokotoru mātou i hau atu, ā. Tokotoru mātou i puta mai ko Rerekē ngā tinana. Nā te raurangi. Kua whakaaro koe kia tamukia te ringa ngā wai? Āe, haka ngaro i te mea e rapa nei, nē? Ā, ko taku kaha, taku nana kē ki te teka atu ki te iwi, nā te mea te tawhito, te koretake pea o te mahinga, kāore āta mārama ana e ā rānei. Ka teka ki te iwi ai manaia. Engari ko te koro ka tika ki mua, nana nei koe aha taku ka moko, kei taku pukupuku he aha ki? He vulture?
He kahu no Amerika. Oh, kia ora e Ngati Trump. Mai taku teka ai.
Na, ki te koe koe nei ko nga raruraru o te haurangi. Ko koe uru atu ki tera ao.
Nai.
Mea, he haka raneatanga tā tētahi mō ngā kōrero haka paepae nei te tinana. Me huri pea ki tētahi rā o ngā take, ko te rā nā te mea 20 meneti e toe nei, te rā haka maumahara i ngā hōia.
Āe, āe, āe, i tēnei wiki tonu, āe, e hoki ana ngā whakaaro ki ō kōrero. Tīmata i tō tātou nei terenga hōtaka e kī, ki ngā mate maha o te wā, ko tēnei wiki. Ā, ko te rangi whaka, ā, mahara ki wā tātou, ā, hōia, ki wā tātou tūpuna i, i tae ki, ki ngā pakanga nui o te ao, ā, tē hoki mai, ā, ka mutu, ā, ā, ka aro ana. Koia tēnei ko te tau tuatahi horekau he mōrehu o te Hokowhitu atu. I te matenga o tērā o ngā mōrehu a Koro Baum i tērā o ngā tau. Nā reira, he tino pouri tēnā, tēnei o ngā tau o te rangi whakamahara ki ngā hōia. Ka mutu, Ā, e, e, ā, mā, ā, māua ko, o, ko Hinewa e mārāma ana, ā, kia whirinaki, ā, tēnā reanga tāne, ā, e ngaro ana, ā, i, i tā rātou taenga atu ki, ki Āwhirika, ki a Urupa, ā, mō te Pakanga Tuatahi, Pakanga Tuarua nōki. Ā, i roto i ahau i a Whangaroa, ā, 37 ngā tāne. ā, i tae ki Pakanga Tuatahi, 38 i tae ki te Pakanga Tuarua, tē hoki mai. Nā reira he reanga, reanga Māori, reanga tāne, reanga kaikōrero, reanga tohunga, reanga mātauranga tēnā i ngā tau whā tekau ki te Pakanga Tuarua. ngā tau o te 14 ki te 18 mō te pakanga tuatahi, nā reira, e whakapono ana au, e rongo tonu ana ngā iwi katoa i te ngaro hanga o tēnā reanga. Tō tātou reo i ngaro i roto i wērā tau, wā tātou tikanga. Nā reira, e whakaaro tonu ana ko tōku whānau, ōku mātua nō roto i te iwi Heramana, nā reira e kaha, e kaha aro tonu ana mātou, ōku whānau, ki ngā hōia, ki ngā Heramana, ki ngā kai tauāragi. ā, me ngā tūpuna i ngaro i ērā o ngā pakanga, ka mutu, ngā pakanga i whai muri mai, ā, i Vietnam, i Malaya, i Korea, ā, wētahi i ngaro, i, i mate ki, ki Iraq, i roto i ngā tau tata nei. Ā, nō reira, ā, ā, whakaaro nui ana ki, ki wā tatau, ā, tūpuna.
He aha i hera mana ai? Nā te mea pea i te ākau kē e noho ana, e koutou o te takutai moana iwi i mōhio ki ngā āhuatanga o te moana, nā reira pea. Ā, e aua, kāore au i pātai i tēnā pātai. Pō, āe, nō reira pea tēnei pātai.
Ā, tēnā pea e pērā, ā, e kaha. Te, te, te whanau o taku whaea, ae, kaha, aru ana ki te. Iwi noho moana, ne?
Ia, te iwi Heramana. Tēnā pea he, he, he kitenga, e kite ana ratou, ae, o, o, he, he, he pukenga wāku, tēnā pea he, he, ka rata au i ki, ki ērā mahi. Ā, ae, e aua. E aua. Me pātai au ki a Māmā.
I a Kaurua e koro ana ināne tata nei mō te rangatai mō te te kaumata o te kōtiro rā i tāmokohia e whakarana ai ki ngā mea i haere ki te pakanga. Anga pērā tonu, tekau mā whā, tekau mā rima wētahi, tekau mā ono.
Tāpaeta atu ki a Hakaaro ki a tātou ake tamariki, taitamariki nei nāne. mehemea ko rātou i tēnei rā e tono ana ki tāwāhi. Mm. I nipa e mō te mate tonu atu ki reira. Mm. Ka pēhea rā o tātou ngākau. Oh, e homa. Kore taia hei tāku, e, kore, kore taia tātou te hakaro. Mm. E kore tātou e marama, āta marama nei, mm. ki te taimaha mm. o tērā tuku. Mm.
Wetahi whanau e rua e toru tamaiti i haere, tamariki i haere.
I a tetahi whanau, whanau Pakea no roto i a Kaio, wha nga tama tane i taiki ki te pakanga tua. Tahi. Te hoki mai.
No Te Whanokotei. No Te Whanokotei. Koe hoki tena ko tetahi o nga nga hua o nga pakanga nei ne etahi heke ka whati kaore he morehu kaore he uri morehu o aua heke. Koia, nā, kua pā atu i tēnei ki te, ki te hakapapa, nei. Ora moa me mea iwi hakapapa koutou? E, e rua pea ngā take i, i hanga ngaro ai. Ō tātou hakapapa māku e titiro, ko te tai, ko te hāhi. I kōrero pēnei ai ahau, ka rumuha mehemea e tika tēnei mō ngā hāhi katoa, moana ētahi hāhi ka nui te aru i ngā hakapapa, i ngā tātai. Engari, kei ētahi, kāore. Mahara nau ōku kaumā atu e au e tamariki ana, ko te kōrero i tērā wā, ko tō mōhio ki tō hakapapa, hoi nō kia tae kau anō ki au tūpuna, tuatahi, ka nui tēnā. Nei noa hoki koe ki muri atu i tera, a, kua uru atu koe ki roto i nga tapu o mua, mua tatu a, a, o tatu hahi, kaore e tautoko ana i era atu mahi. Tena pea momo haukoti tera na nga hahi nei, ki a hai kia noho tika ai tatu i, i raro i nga tikanga o te hahi. Koe te ako te tai ko tetahi, a, ko te matenga atu o tatu tupuna ki tawahi, a, ka whati, Enei tata heke ka ngaro era matoranga. A kono i tenei ra tonu nei e anga ngaro tonu ana tatu i roto i nga hakapapa nei. Ki ta koutou titiro, pene me te reo nei, kua maha nga tau o te reo e ngaro haere ana, ko reo tatu mo te ngaro haere nga tikanga i nga marama ko Pahure nei, hoi kau no tatu i koro hakapapa no. He mea tika tena kia Horaina i ānaina, mā e horahoratia ki te, ki te iwi, e kia mau tonu ai, kia kore ai ngaro. Āe, ā, tino whakaae ana au ki tērā tētahi wāhanga nui, ā, me aro, ā. Te hunga e whai ana i te reo ka tae ki tētahi taumata nē āhua ngoikore haere tana whai i te reo. Engari ki au nei i roto i aku wheako ki te tū marae, ko te wāhi ki te whakapapa he tuitui anō tērā. Kia ora. Pai te tū ki te whakatakoto kōrero, engari te hunga mōhio ki te whāriki whakapapa e mea ana koe ki te hunga anei ngā kuaha hei toro māu. Haramai kia whakapapa tahi tāua. He taumata kōrero anō tērā, ka mutu, ki roto, ā, ki au nei, i roto i ngā rangahau whakapapa, ka ako hoki koe i ngā, i te pūtakenga o ētahi o ērā ingoa. Nā, kei konā hoki ētahi akoranga, ētahi hītōria pūrākau. Waimarie i ahau i tā mātou hui whānau Oketopa pahure tata ake nei. Kia ora.
I riro māku te pukapuka whakapapa te āta whakariterite, ā, me he wero nui tērā. I te mea kei tēnā whānau, kei tēnā whānau ōna ake pūrākau, ōna ake kōrero. Na, ko ai au te whakahea, ana, ana i te kōrero a mea, ana i te kōrero a mea, e te mutunga iho, a, ko te whakaoho anō i ngā kōrero, a, hei whāngai ki ngā tamariki. Ka mutu he tangata, a, waihanga kēmu Māori ahau, na, e toko ake te whakaaro me pēhea te whāngai i ēnei kōrero ki ngā taitamariki. Nāwai, nāwai ka waihanga mai i ētahi ā-ringa. Na, heke mai a Rahiri tae rawa ki a ratou. Kia ora! E kite au i tetahi momo oranga ano, na, tetahi mauri ano i roto i te ako i te whakapapa. E kore e taea pea e te reo Maori tera momo oranga nei te whangai. Ā, nā reira, āe, ki ōku whakaaro he mea nui te whakapapa. Whakaaro ana au ki ngā kōrero a Sir James nei, hei ko tāna, ā, ko te tūāpapa o te mātauranga Māori ko te whakapapa. Uhuhu!
Kia ora. Ā.
Pai ana te tuku noa ki a Wairane Mehemehe Uri me takoto rānei he tikanga tātari, ko wai mā ngā tāngata tītika hei ako. Oh, te pai o te rere o Tei a ka.
Kare ano e kia. Whakaporo to tuki i to waewa. Aye. Ah, oh, ko aku au i etahi tikanga, ne, kia kaua e, ah, whakatakoto i to pukapuka whakapapa, me mea e kai ana koe i te tepu, era momo tikanga, e wero tonu ana au i etahi o era tikanga. Ah, heoi, aye, ko. Ko taku āta whakamātautau i te tangata, ko kite hoki, ko rongo hoki ahau i te hunga ka whakamahi i te whakapapa ki te whakawehe. Kāre tēnā tino tau ki taku ngākau. Tika tonu tērā.
Nā reira, hei ko tāku, ko te mahi a te whakapapa he whakakotahi. Mehemea ka whakamahi koe hei rauemi whakawehe i te iwi, a, ko hē, ko hē ngā mahi. Umm.
Tētahi kāore e riri te ngā kōrero a ō tātou tupuna, nē, mō ētahi wāhanga i roto i ngā tātai heke. Kei tēnā hapua anō tāna, kei tēnā anō tāna haka takoto. Te haka tuwheratanga o tō mātou marae e rua tau ki muri, koia ko te taku kōrero nui i roto i taku whaikōrero, i runga i taku mōhio. E, i konā anō ngā whanaunga tino pātata nei, engari, ko ngā kōrero nā ō rātou mātua, nō rātou tupuna e tuku ki a rerekē, ki ngā kōrero i ōmai ai ki a au e ōku anō mātua. Nō reira ko taku kōrero, ahakoa o rerekē te hakatakoto a tēnā, a tēnā, a tēnā, e kore tahi te pēhea. Ko tāku mahi, e, kāore aku hakahē i te hakatakoto a te tahi atu, engari ko tāku mahi e uri nei au nō rātou, he pupuri i ngā kōrero nā rātou i ōmai ai ki a au. Na, waihoki, ko te mahi tena ma tena ma tena o tatu me.
Pai te o korero mo te whakarite kemu na te mea ka horo mau i te tamaiti me nga taitamariki. Mai pea tera kemu whakaatu i te mutunga o enei mahi e hoa. Um, tetahi atu o nga mahi teno pai ki au, nga mahi e koroa te Maori mahi ana ko te whakarite waiata. Kia mau ki a tātou. Tiki mate, kimokimo.
Nga huru kamo. Kia ora, mihi mai. Ko nga waiata i roto i te kainga kei kona wetahi waiata e koro ana mo nga whakapapa, koro ana mo te taenga mai o nga waka, na, nga heke. E ataahua e wera momo rautaki katoa kia mau i a tatou nga. Koia, koia, koia ko nga rauemi whakaako a nga tupuna nei, ko nga waiata, ko nga pao, ko nga kemu. He mahi a kohuru ka mohi tui ano katoa. He mahi uaua tena. E, ko tāku tēnā e kitai ahau i roto i, i ōku anō whanaunga, e, ka tū he wānanga i roto i, i tōku uh, whānau, uh, ko au tētahi e uh, tiaki ana i ngā tātai. Mm. E, e, ka tū te wānanga uh, tohatoha i ētahi o ngā mātauranga e pāna ki ngā tātai. Ko kite au, ka hoki e rua, e toru haka tuporanga, ka tawhiti atu i tērā kua uaua haere, kia mau tika i a rātou. Koia pea, i waihotia ai te mahi nei o tātou tupu nei, tōna wā, he momo tangata anō. Ina pē, momo hinengaro anō. Nō ko tāku tenekete au, i kī atu nei ahau he mahi uaua. Anipe, tamariki hanga ngohengohe ke ana te hinengaro e horo atu tara atu hopu i nga ingoa, nga koro nei, me huri ranei hei kemu, ae.
Pera ana te tau i nga tamariki o to matou whanau. Taiau, te tamaiti o toku tuakana a Piki. I a ia tupuna horo tana mau, ka panui e tetahi mea ka mahara ia ki taua mea, me atu matou me nga matou, oh, tamaiti whakapapa tena a tona wa, koia ka ako i nga whakapapa, me horo mau i a ia nga Ngā ingoa, ngā kōrero. He aha, he momo. Pāniu nei, āe.
I aua tamariki nei, tino hakakongia au e waku mātua, tēnā mea ehara i te mahi, kapo a mahi noa iho. Nā, ko ngā tapu i runga i tō mahi raka, nē. Nō reira, kāore mātou i hakaheke, hakapapa i a mātou anō i muri, tino nui nei i mua i te tangata. Koia i pātai me... Mua i te rāwaho, i mua i tō whanua ki? Haka papa noa iho, nē, nā Pene me ngā iwi o tēnei rā. Te mehemea nui te whati, nē, hoki i Waitangi. I mua rā, nā kāore pērā tapu i runga i ēnei mahi ānei nā, ka mutu i nā, nui rawa te tapu, ā, tēnā pea ko te ngaronga tērā e mataku nei tātou. Engari pērā kē te tuku i ērā momo taonga i mua. Umm, te, te, tēnā mea te ka mutu, i tino ako hoki mātou kau koe haka heke i te tae atu. Ah. Mm. Mm. Kei konā ētahi mm. he tino nui, ne? Kau mm. haka heke i te tae. Nā, i a koe kōrero nei mō ētahi haka mahi ana i tērā taonga, hei wehe wehe kē mm. i a mm. tātou, kaua hei tuitui i a tātou. Koe te au ko te tahi pau o ngā raruraru o te

Um, he momo tēnā tangata. Mm. E moe ana ahau ki ahau anō, kahore au i tēnā tangata. Mo te, te mau i te whakapapa. Teta, I roto i tō mātou whānau, ko taku karanga tahi, tētahi o aku karanga tahi, ko ko Paua e taku kaunipāpā, ko ia. Mm. Hei a ia e taitamariki ana. Mm. I te mea, Ahau me ngā ingoa kāore e tino mau ana, nā reira e mōhio ana ahau, ehara au i te tangata tātai whakapapa. Tae ki tēnei wā nei, kāore au mō te, ehara i te hiahia, kāore au mō te uru ki tēnā ao, i te mea e mārāma ana ahau he momo tēnā tangata, pērā ki taku tuakana nei a, a, a, a, a Tākoha, mm. a, mo te, te mau, mo te pupuri, ka mutu, a tōna wā, mo te whakako. Mm. A, he horo hau ki te hoha i ahau e whakako ana. bueno, e, e, e, ia, koe a tāku, e mārāma ana hau ki ahau ano, a, ka hore au mo te tangata. A, pupuri i te whakapapa, tē, tē, tē, tē, tē, tē tarai, tē whakaharatau anō. E kaha kite ana mātou, e kaha rongo ana ahau i aku karani, i aku karanga matua, ā, karanga tupuna nōki. hai roto i oku taha e rua, ā, e ara au i te, i ahau e tamaiti tonu ana, taitamariki tonu ana, āe, i kopoua, o, ko ia hei kaikōrero mō te whānau, e mehemea hoatu ki a ia, ā, i ērā tūmomo āhuaranga, i ērā kaupapa kōrero, ēnā hītōria, te taha ki te whakapapa, tētahi o aku karanga tahi. Nā reira, waimarie ana ai tō mātou whānau i wēnā kaupapa, ā, tikanga ā-whānau nei. Ko tētahi o ngā tāne marae. Whakamahi ana koe i tērā e wetae tama i a koe haere ana ki te tono tūpāpaku?
Kāore au i mahi nui tonu engari ko aku kaumātua o āe. Āe, kia whai take ai tō tiki i tō tonga. Kia whai take ai tō tiki i tō tonga. Ka mutu i roto i ngā whaikōrero i te marae, āe, meme, ki au nei he tino huarahi tēnā e haka tata nei a tātou ki a tātou. Nā te mea hako pehe tō kōpikopiko haere i roto i ngā tātai nei, hoki tonu atu ana ki te pūtake kotahi, ko tātua nō tātou.
He take tino nui tēnei, he maha, ka nui te maha tū aku kōrero mō te take nei, ko taku hākaro i te mea kua tae ki te, kua pau ngā. ngā haka papa o ānāwai teka mō tēnei rā, me waiho tēnei take hei haka aturanga motuhake. Kia ora. Pai, pai tērā. Nā tōna wā,
he kaupapa, ko ia tonu tērā ko te kaupapa kotahi mō taua hui, hui kato. Pai tērā. Kia hōhonu kē tai te ruku ki roto i te take nei. E tika ana.
Nō reira mō tēnei wā nei e tātou mā, ko. Ko te tūmanako i ngā wā katoa, nā wai teka! Ehara i te mea e kia kake haere tonu te tokomaha tautoko ana, nā te mea e kua tokomaha ake e titiro ahau tētahi o ngā haka aturanga o ngā wiki kua pahuri nei, he mea poto tēnei ko hau e ako ana i a AJ ki te reti hōiho, ki te taura reti, kua toru rau mano mātakitaki. Nā, ko Te Taunga Nāwai Teke ngā wiki tata nei e ngau atu ana ki te rima tekau mano. Ihihi, Nō reira, he hāunga tērā, engari ko te tumanako, ko taua uku e piri rā ki te rino, e, ko te uku kei au, ko te kūwaretanga, ko taku tumanako e kore e piri ki te. Mātauranga. Nō reira, kāore mua mua mehemē he māramatanga ki roto i tērā kōrero. He māramatanga anō, mā koutou e rapu mai hā tō māramatanga. Mā koutou nō wānanga, i waenga mea koutou anō, kia ora, uiui mai nō tātou.
Kia ora. Kia ora.